ئەم کاتەتان باش. من سیروان لەم وانەی ئەمڕۆمدا باس لە گۆڕانکاریەکی ویندۆسەش دەکەم کە بریتیە لە کردنەوەی ویندۆسەکە بە وێنە لە جیاتی ڕێگە کۆنەکەی پێشووتر کە بریتی بوو لە پاسوۆرد هەروەک دەزان ویندۆس هەشت گەلە لە گۆڕانکاری نیو بۆ زیاد کراوە گرنگترین نیان بریتە لە شێوازی ستارت زۆربەی گۆڕانکاریەکانیش لە زۆربەتان ئاشنا نییە یاخود بە شێوەیەک دانراوە کە بینینی ئاسان نەبێت وەی خۆشبەختانە هەوڵدەدەم بە پێی کات هەندێک کەم ڕوون بکەمەوە و ئەم خزمەتگوزاریەش بریتیە پێی دەگوترێت کردنەوەی ویندۆسەکە بە پاسۆرد بە وێنە دوو ڕێگات هەیە یەکەمیان بە شێوەی کلیکە دووهەمیشیان بە ڕاکێشانی سەهمە کە وەک لە درێژە ڤیدیۆکە ڕووین دەکەمەوە هەروەها وینندۆس هەشت گۆڕانکارە سەرێک تایەکەی بریتێ لە ستارت بارحاڵ بۆ ئەوەی بتوانم کار بکەیت کلیک لەسەر ئەکانتەکەت بکە وەک من دیرە دەیکەم پاشان کلیک لەسەر Change Account Picture بکە کاتیتە سەر سیتینگی پیسەکەت بڕە سەر Users لەوێ سەدەی سڕمەوە ئەمەیە باشە لێ ئەوە هەیە کرید پیکچە پاسۆرد ئەمە وات کلی لەسەر ئەمیان بکە بۆیە بێتو گەر پێشوتر وەک پاسۆرد لەسەر دانەبێت داوات لێت دەکات پاسۆردەکەت بنوسی بۆ ئەوەی بزانێت کە تۆی ئیستا من ئیستا پاسۆردەکەم دەنوسم پاشان هەڵدەسم دیاریکردنی پیکچەر چۆزەکە پیکچەر یانی وێنەیەک هەڵبژێرین وێنەیەک هەڵبژێرە من ئەو وێنە هەڵدەژێرم کە خۆم گرتومە پاشان دەتوانیت پۆسێشنەکە یان واتە وێنەکە بگوازیتەوە پاشان کە پێت باش بوو یوردس پێکشە داکرا لێرەدا لە قۆناغی دواتر سێ ستەپمان هەیە سێ ڕێگەمان هەیە هەر ڕێگایەکیان بۆ ئەوەی بتوانیت کلیکەکەن دیاری بکەیت و دەتوانیت بە شێوی کلیک پاسۆردەکە دانێت بەم شێوەیە واتە شوێنەکە هەڵدەبژێری کلیک دەکەی دەویست سێزە دووبارێکەوە لەسەر شوێنی جیاواز و ڕێگای دووەمیشیان بریتیە لە ئەرۆس واتە بە سەهم پاسۆرداری دەکەن سەرتە کلیک دەکەی لەسەر لەو شوێنەی کە دیاریت کردووە بەڵام پەنجە دەنان بێسە کلیکەکە پاشە بە ماوسەکەت ڕای دەکێشی بۆ شوێنی دووەم هەروە بەێسە دەکەم کلیک ڕاکێشە پاشان هەنگاوی دوم جێبەجێ بکە ئەجە سێم بەم شێوەیە بەڵام من شێوازی سەمم پێ باش نیە حەزم لە شێوازی کلیکەکەیە ئاسانترە بۆیە من ئیستا چی دەکەم کلیک لەسەر خۆرەکە و لوتکەکە و ئەو گەڵایە دەکەم و هەرو گەیسەکردم و دووباری دەکەمەوە بۆ ئەوی بزان کە لەبیرم ناچێت ماماشە خۆرەکە لوتکەکە لەگەڵ ئەو دارە شتەکە لەسەر بەفرەکەیە بەڵێ بارەزم بەم شێوەیە دروستمان کرد ئێستا کە هەند دەچم لۆکی دەکەم بۆ ئەوی پیشەندەم کە چۆن کار دەکات بەڵام خۆشبتانە دەبێ ئێستا بە ئایفۆنەکەم ڕکردی شاشەکە بکەم چونکە ناتوانم بە بەنامە ڕکۆردەرەکەم ئەم کار بکەم ئێستا دەگەرم وەلاتەن ئازیزان بچمە سەر مێنوی ستارت بەڵێ ئێستاکە ئێمە لە شاشی سەرەکی داخراوی وینندۆسەکەین هەرۆک دیبینن وینندۆسەکە لادا ئەم پەڕەکە لادا پاشان پاسۆردەکەت هەڵبژێرە هەروەک کلیکەکان وە چەند ڕێگای تری شتەیە وەکو ساین ئۆپشن واتە دەتوانین پاسۆردەکەت بنووسیتەوە لە جیاتی وێنەکە ئەمەش توانین بیۆڕیت بەڵێ بەم شێوەیەک دەکرێت ببورن چکە من پێشوتر ڤیددیوکی ئینگلیزیم ئەپلۆد کرد بوو لەسەر ئەوە قسە دەکەم بۆتان ئەوان ڤیدیۆ بەس بە کوردی یانی تۆماری دەکەم دەنگەکەم بۆیە نازانم چی بە شێوەی گشتی پاشان دەگەڕێتەوە سەر شاشە وینندۆسەکەت هەر وەک دەبینن ئەوەتە گەڕێنەوە سەر شاشی سەرەکی وینندۆسەکەمان بەڵێ بەم شێویان زۆر ڕێگایکە زۆر ئاسان و سادەیە خۆشەویستن تکایە گەر ئەم ڤیدیۆتان بە دڵ بوو تکایە ڵایکی بکەن و تکایە چناڵەکەم سەبسکرایب بکەن بۆ ڤیدیۆی باشتر و بە پێشتر لەسەر ویندۆس و iOS و هەر کێشێکتان هەبوو هەر کۆمنتێک تکایە کۆمنتێک بنووسن وەڵاتان دەمەوە سوپاس بە سەیرکردنتان